Selâm aleyküm sayğılı vatandaşlar, dindaşlar, seyirciler! Ramazan kündelik defteri programmasına kene de hoş keldiñiz. Bismilâ, vesselâtu vesselâmu alâ Rasulillâ dep başlayalım. Ramazan ayı, mubarek ay yekünlenmekte. Ve bunı qayd etmege isteyim ki, belki de Bu ayda hasta oldıq. Belki bu ayda yolcu oldıq, belki bu ayda öyle vaziyette qaldıq ki, orazaları tutmağa imkân olmadı. E, inşalla, günahı da yoqtur. İnşalla. Eger şer'iy sebep olsa, eger müteber sebep olğan olsa ve tutmadıq bu orazalarnı. Amma ve lâkin, müim olğan şey, oraza, bu Allahnıñ, Subhanehu ve Teâlâ, aqqıdır. Bütün ibadet, yani qul ve Rabbimizniñ arasında munasebet, ibadet, e, bu Allahnıñ aqqıdır. Ve bilemiz ki, Allahnıñ aqını ilk evelâ yerine ketirmek kerekmiz. Yani ne demek isteyim, Ramazan ayı bitken soñra, elbette ki, bayram kününde biz oraza tutmayıq. Bu haramdır aslında, baqıñız, bayram kününde oraza tutmağa haramdır, yasaqtır. Eger birisi istese tutmağa bile olmay, caiz degildir ve bu ibadet degildir, çünki bayram künü bu bayram künüdir. Amma tamamen bayram künüden soñra eger bizim borcumuz barsa. Yani bazı künleri qaçırdıq, orazalarımıznı tutmadıq, emen-emen yerine ketirmege kerek. Emen-emen bu qazalarnı yapmağa kerektir. Ve maalesef, maalesef böyle bazı insanlarnı körem ki, atta bile bu Ramazanda, bilesiñiz, bir dostum aray, İsmini aytmayım. Ramazan ayına iki kün qaldı ya da bir kün qaldı, men tamam hatırlamayım. Ve soray, ya, ocam, ne zaman Ramazan ayı başlana? Şimdi men oña haber etem, dey ki, ya, ocam, bir künüm qaza qaldı. Ya, bütün sene keçti, endi, elhamdülilâ, oña da şükür diyelim de, bu dostumuz hatırladı onıñ borcunı, borcu olğanını. Amma öyle davranmağa doğru degildir. Onıñ içün siz bilmeysiz ki, Alla subhana taalâ ne zaman eceliñizni berecek sizge, ne zaman eceliñiz kelecek. Ve lâ tedri nefsun, kimse bilmez, ne zaman, nasıl öleceginden. Ölüm aslında ğaflette kelir. Keler de, beklemezde alınızda keler. Onıñ içün, eger Allahnıñ aqqı barsa, ibadet, yapılmağan ibadet qazasını yapmağa kerek. Şimdi böyle sualler peyda ola, Ya eger, ocam, meselâ, beş, altı, yedi kün tutmadım, hususan qadınlar. Şimdi bilemiz ki, baar kele, ondan soñra yaz kele, künler uzun ola, uzunlaşa, e. Zor tutmağa, yani ardı-sıra tutmağa. Bunı bölmege mümkünmi? Mümkün. Bölmege mümkün. Bugün tutasız, bilmem, bir-iki kün raatlanasız, soñra tutasız ve ilâ ahire. Bazı insanlar belki sorarlar, ya ocam, bir künge bile tutmağa imkânım yoq. Bu zor menim içün. Aslında bu insan içün eger şer'iy sebep barsa, yani sağlığında bir sorun barsa, bu insan orazat tutmağa da Borcu degil onıñ içün yani. O insan fidye töley. Bunı da añlattıq. Bir kün içün, tutmağan künü içün bir insannı aşattıra. Demek ki, sayğılı seyirciler, bunı unutmayalım. Bütün olğan qazalarımıznı Allah aqqı dep, baqıñız, Allah aqqı, unutmañız, basit bir şey degil, Allahnıñ aqqı, unutmayıp yerine ketirile. Ketireyik. Ve salillâhum alâ nabiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiin. Bizimle oluñız, qalıñız, devamı olacaqtır.